א גוטן טייער און הייליגע אידן. די וואך גייט פרשת תצוה, לאמיר גלייך אריינטאנצן, ס'איז אויכעט שבת זכור, מ'גייט שרייען די וואך שבת ימח שמו ובזכרו ונמאס זכירא אם להזכירא וזכרא אין קדוש. יעצט דארף מען אביסל פארשטיין וואס איז די ענין פון שבת זכור, זכור את אשר עשה לך עמלק, איז דא א מצוה צו געדענקען וואס עמלק האט געטון, פארוואס דארף מען עס געדענקען, וואס איז די ענין פון אויסמעקן עמלק, וואס איז די ענין דווקא אז מען ליינט די שבת פאר פורים? פארוואס דווקא שבת? אונז ווייסן דאך אז פורים אליינס ליינט מען אויך, מען נעמט ארויס די ספר תורה און מען ליינט ויבא עמלק. איז לאמיר קודם אנפאנגען מיט א שיינע מעשה. דער הייליגער קאשוי רב, רבי שאול בראך, איז געווען דער רב פון קאשוי. איז פאר די גלייך פאר די קריג האט געוואוינט אין קאשוי די גרויסע צדיק די סטראפקעווער רב רבי שלום קאסטראפקע איז אמאל ערב שביעות רב שאול בראך געקומען באזוכן סטראפקוב'ער רב איז סטראפקוב'ער רב אין יענע צייטן און האט כמעט נישט גערעדט, זייער ווייניג געגעסן, און ער איז נישט געווען אין די כלים, ער האט געזען וואס ס'גייט געשען, די גרויסע מלחמות, און ער איז געליגן אין בעט אזוי שטיל אנמאכט, און ווען קאשוי רב איז געקומען האט ער אים געוואלט אביסל אויפלעבן. האט ער אנגעפאנגען האט אים געזאגט אז שטייט ער חייב אדם להרגל אז מען דארף אזוי ווי מען דארף עולה רגל זיין אין בית המקדש דארף מען גיין צו א רבי להרגל את רבו האט ער געזאגט ער קומט צום רעבן פאר יום טוב וואס אזוי ווי אין בית המקדש און סטראפקוב האט אים אנגעקוקט האט נישט אראפ גענומען די אויג פון אים האט ער נאך אלץ געבליבן שטיל גארנישט גערעדט. האט קאשוי רב זיך אנגערופן אזוי, ער האט געזאגט, דער רבי ווייסט דאך, דער רבי גלייבט דאך, אז ווען משיח העט קומען, שטייט והיה ואני ה' אלקיכם מכל אוהביך סביב, ס'גייט זיין די גאולה, איז גייט מען דארפן מקיים זיין די מצוה פון מחיית עמלק במעשה, צו מ'וואלט אריינגיין אביסל טיפער, ס'איז דא, מ'דארף עס מקיים זיין די מצוה במחשבה, דיבור און מעשה, במעשה קען מען עס נישט יעצט טון, משיח עט קומען צו יעדער איינער נעמען א מאלייקע און אים הרג'ענען. האט ער זיך אנגערופן דער רבי טאך אוועלט זיין א גענעראל אין די מלחמה. דער רבי דארף זיך אויסלערנען, דער רבי ווייסט וואס מען דארף טוהן זיך און מען דארף זיך אנגרייטן צו דעם. און רבי שאול בראכט די קשיא אויס צו געבן ער רוף אן די רבי זאל מיר גלייבן אז איך שפיר אין מיר אז איך האב די כוחות צו הרג'ענען דעם רשע מאלייקע. אזוי ווי ער האט געזאגט די ווערטער האט זיך די סטראפקער רב געגעבן א צופייער, נו לאמיר שוין זעהן! לאמיר שוין זעהן ס'זאל אנקומען די גאולה! און ער האט אויפגעלעבט און מ'האט אנגעפאנגען צו רעדן פון ביאת המשיח, אזוי ווייט אז ער האט זיך אויפגעשטעלט, ער האט אים ארויסבאגלייט און ער איז געווארן אין א אנדערע שטימונג. יעצט וואס איז עמלק? ס'איז דא עמלק וואס איז געקומען די אידן אין מדבר האט מלחמה געהאלטן מיט זיי און. ס'איז דא א חיוב אויסצומעקן די נאמען פון עמלק, אבער וואס האט עס מיט אונז, וואס האט עס מיט אונז היינט? ס'איז דא א פיזיקל חלק פון עמלק, אבער ס'איז אויך דא די עמלק אין יעדע מענטש. קאזשניצער מגיד טייטש, זכור אשר עשו לך עמלק, זאלסט געדענקען וואס עמלק האט פאר דיר געטון, ער האט דיך געמאכט עמלק. און וואס איז די קליפה פון עמלק? די ווערטער וואס די הייליגע תורה נוצט אין די פסוקים איז אשר קרך בדרך, אמאל האט גאט דיך קאלט געמאכט, ואתה אוהב ויגעיה, דו ביסט געווען שוואך און מיד. די ספרים זענען מסביר אז די קליפה פון עמלק איז אפצוקילן א מענטש פונעם אייבערשטן, זאל נישט האבן קיין התלהבות, מ'זאל נישט האבן קיין ברען, מ'זאל טון די מצוות אבער אן קיין חשק, אן קיין השתוקקות, ער מאכט פויל, ער געבט תירוצים, דאס איז די ענין וואס אונז דארף מען ארבעטן אין אלע דורות אויסצומעקן די חלק פון עמלק, לאמיר נאכזאגן וואס די הייליגע עבודת ישראל זאגט. און דער עובד ישראל זאגט אשר כרכו בדרך, אזוי האבן צוזאמען דערמאנט, ס'איז א לשון קרירות וואס האט ער קאלט געמאכט פון דאס להבות, א מענטש דארף דאך האבן א, ס'זאל ברענען אין אים א פייער צו דינען דעם אייבערשטן, די יצר הרע איז קילט אים אפ, מאכט אים פויל, ער קומט מיט אלע מיני תירוצים, מיט אלע מיני. לבושם, און ביז ער קומט און ער רעדט צו דעם מענטש, ער זאגט אים, וואס האסטו זיך משוגע צו מאכן, דו ביסט דאך פול מיט עבירות, און דו קענסט שוין נישט תשובה טון, ביסט דאך חייב, און שטייט דאך אין א פסוק זבח רשעים תאהבו, אז א רשע טוט א מצוה איז גארנישט ווערט, אזוי רעדט ער אים אפ.

איך בין געווען א תלמיד פונעם הייליגן בעל שם טוב, ער הייסט רבי גדלי' מלינץ, ער ברענגט א אינטערעסאנטע זאך, ער ברענגט אז ווען א מענטש שטייט זיך אזוי און צומשל געזאגט קר ח האט זיך קאלט געמאכט, זאגט ער אז די חכמי הטבע זאגן אז די זכרון ווען א מענטש געדענקט

די אידן האבן געקענט ערהאלטן דא נאך זייער א גרויסע מצב, א גרויסע מעמד פון יציאת מצרים, קריעת ים סוף, מתן תורה, איר קומט זאגן אידן זאלן זינדיגן? האט זיי געמאכט פארגעסן אז מען פארגעסט די טובות וואס דער אייבערשטער האט געטון, דאס איז די ענין וואס האמאן האט געוואלט בכלל געמאכט פארגעסן, אז מען געדענקט דעם אייבערשטן, מען געדענקט אלעס גוטס וואס זיי טון זינדיגט מען נישט, מילא דאס איז די ענין. ער זאגט אויך אז ער האט אלעס ער האט אלעס מלבש געווען אויף טבע, נישט קיין נס, ס'איז דא א טבע ווי אזוי די וועלט פירט זיך, מיט דעם האט ער אפגעקילט דעם אייבערשטן, מיט דעם האט ער געמאכט שכחה פארן אייבערשטן, מילא איז איז איז די מצוה איז זכור דו זאלסט יא געדענקען, לא תשכח דו זאלסט נישט פארגעסן.

איז מכוון קעגן א אנדערע מצוה, און דער מענטש האט אויך אין זיך רמח איברים, און שסה גידים, רמח איברים, און שסה גידים, די אדערן איז איז דא דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק, איז יעדע מצוה איז קעגן א אנדערע אייבער אין די מענטש, יעצט וואס קעגן וואס איז די מצוה פון שבת, די מצוה פון שבת איז קעגן די נשמה.

עמלק, ווידער, פארקערט, ער איז די נשמה פון די קליפה. ער האט געוואלט אריינברענגען אין א מענטש א קאלטקייט און א פוילקייט און זיי זאלן פארגעסן פונעם אייבערשטן. דאס איז די מחשבה פון די קליפה. יעצט שטייט ביי עמלק והיו בניך השם אלקיך מכל אביך מסביב. ווען דער אייבערשטער האט געגעבן אז ס'וועט ענדיגן אלע מלחמות און דער אייבערשטער וועט לאזן רואיג פון אלע פיינט, דעמאלטס תמחה זכר עמלק. לכאורה וואס דארף מען ווארטן ביז דעמאלסט? אויב איז עמלק אזא קליפה און אזוי געפערליך, פארוואס זאל מען נישט די ערשטע קער נעמען פון אים? ווייל די תורה וויל דאס זאגן, והואיל ואני השם אתמר כל אוהביך, ווער איז די אוהביך פון א מענטש? ווער איז עמלק די יצר הרע? א גאנצע וואך איז שאול די יצר הרע, קען מען נישט בשלימות זיך שלאגן מיט עמלק, אבער שבת קודש שטייט דאך כל דיני מסעבדים עניי, אלע שלעכטע זאכן גייט אוועק, די יצר הרע איז נישט דא, עס שטייט דאך מען זאגט בקע גאבנא וס אתרעס מיט סטרא אחרא, עס טיילט זיך אפ פון די סטרא אחרא נישט דא קיין סטרא אחרא מילא נאר שבת קודש ווען מען קומט צו צו די יום יום מנוחה פון פון מקוה ואיכל דעמאלטס קען די און עס איז קעגן נשמה קדושה דעמאלטס קען מען זיך שלאגן די שלעכטע נשמה די נשמה די קליפה די נשמה פון עמלק און עס אויסמעקן. און וועגן דעם שטייט טאקע ביי ביידע שטייט סטייער זכור אשר אשר עשה לך עמלק און זכור את יום השבת לקדשו און ווי ס'שטייט זכור זאגן די ספרים אז ס'מיינט אזא וואס האט א נצחיות וואס אלע ס'איז אזא וואס גייט אן אויף אלע דורות ממש אזוי ווי די שבת גייט אן אלע דורות מ'זאגט זכר יציאת מ'איז דארף געדענקען יציאת מצרים ס'איז אויך א נצחי וואס אלע דורות

און און זיי זענען די קליפה פון עמלק, וואס איז די קליפה פון עמלק בעקבות המשיחי חוצפה יסגא, איז ער מסביר אז חוצפה מיינט אז זיי רעדן זיך נאך איין אז זיי זענען גערעכט, און די גערעכטיגקייט איז אין זייער זייט, און אסאך ערליכע אידן האבן אויך ליידער געהאלטן אז זיי זענען גערעכט, דאס איז א מורא'דיגע חוצפה וואס מען קען נישט צוריק דרייען ווען מען רעדט זיך איין אז מען טוט נאר גוט. איז ווען משיח העט קומען תכלית איז פון דזווארט מער העט העט אויסגעמעקט ווערן אינגאנצן די די קליפה פון עמלק און און און דעמאלטס העט העט העט מען זוכה זיין צו אז אז עס העט בטל ווערן די כח פון אייער רב די כח פון די מדינה פון די ציונים. הייליגער פרי הארץ רבי מענדעלע וויטעפסקער זאגט אזוי. ער זאגט ער רעדט אסאך פון די ענין, אבער דא זאגט ער עס מיט א אנדערע קנייטש. ס'איז דא יש און היה. יש איז האט דער אייבערשטער באשאפן א וועלט יש מאין, פון עין ס'איז דא א כח פון עין, וואס דאס איז די כח וואס איז גיבט לעבן פאר אלעס, פון די פון דעם האלט זיך די וועלט, פון פון פון איין עוד מלבדו, נאר וואס א כח וואס קומט נאר פונעם אייבערשטן.

ח. ווען א מענטש האט חכמה איז שוין א יש. ער האט שוין, ער טראכט שוין עפעס, ער האט שוין חכמה. וואס הייסט מאין תמצא? עס קומט אבער פון איין. פון ווי קומט צו א מענטש אז אז ער זאל האבן די השגה? פון ווי קומט צו א מענטש ער זאל האבן די חכמה? דאס קומט אינדרויסן פון די חכמה, וואס דאס איז עין. עס קומט אויס די כח עין איז משפיע פאר די מענטש, און דורך דעם האט ער, באקומט ער חכמה.

שטייט אין חזל אז אמאל איז געקומען קיינער האט זיך נישט געוואגט צו טשעפענען מיט די אידן. נאר צוריק גיין א מינוט וואס אונז האבן גערעדט פון שבת, שטייט אויך אין די גמרא אז אויב די אידן וואלטן אפגעהיטן די ערשטע שבת וואס מען האט זיי געגעבן אין מדבר וואלט קיין שום אומה ולשון און קיין שום פאלק נישט געקענט זיי שעדיגן. אבער אזוי ווי עס איז געווען די ערשטע שבת איז ויצא העם וילקוטי, מען איז ארויס געגאנגען דאס איז אבי האבן זיי האבן געטוהן וואס איז מחלל שבת גרעין, האט אמאל א געקענט קען מען, פארשטייט מען אויך זייער גוט, ווען ווען וואלט מען געהיטן די גאנצע שבת וואלט מען מסכן געווען די די די חלק וואס הייסט נשמה, וואס שבת איז נשמה איז נשמה קדושה, מען וואלט אינגאנצן מכניע געווען און אונטערגעברענגט עמלק וואלט עמלק נישט געקענט קומען, איז איז שטייט אז אז אז אז עמלק א משל צו עמלק קיין שום.

קומט אויס אז פאר אמאל ער איז אריין געטאנצן האט מען נישט געהאט די השגה אז מען קען אריין טענצן, ער האט צוגעברענגט אז מען זאל קענען האבן השגה, און אזוי איז דאס די גאנצע זאך פון יצר הרע, די גאנצע זאך פון יצר הרע איז אז ער כאפט זיך אן ווי ס'איז דא השגה, דו קענסט נישט גיין ווייטער פון השגה, נאר ווי דו ביסט משיג, נאר ווי דו פארשטייסט, העכער. פון די אים איז איז נישט. איז דאס איז די מצוה זכור את ה' אלהיך אמאלי וואס דאס די יצר הרע איז איז איז וואס דארפן מיר אונז טוהן אונז דארף מיר דאך פארקערט אנצוקומען אט צו א פלאץ פון עין וואס עין איז העכער די השגה העין איז נאר וואס געבט די כח פאר השגה איז דורך דעם וואס אונז זעמיר מכניע זאגט ער דורך יראה. יראה איז איז קומט אים איין איז איז עין און און מלחמה השם אמור להם מדור דור די יצר הרע וואס וואס קומט א גאנצן צייט און ער וויל דיר לימיטן צו צו יש ס'איז נאר דא וואס איז דא דו ביסט עפעס דו קענסט עפעס ס'איז ס'איז ס'איז נאר זאכן וואס מען פארשטייט און אויסמעקן עמלק איז דורך גיין צו א פלאץ פון עין.

צו געבן איינס אדער צוויי שיעורים אויף פירם, אבער יעצט גרייט מען זיך נאך, מען דארף זיך גרייטן אסאך, און א חלק פון זיך גרייטן איז די שבת פארדעם, שבת זכור, המן איז געווען א אייניקל פון עמלק, איז מיט די שבת זכור וואס כל ברכו און די לעילא ולסאטמאר ביום שביעי תליין, דאס מיינט אז אלעס וואס גייט געשען א גאנצע וואך ליגט שוין אין די שבת פארדעם. עס פאנגט מען שוין אן די מחיאות העמלק פון שבת פארדעם אין מעמד הכח פון שבת אזוי ווי אונז האמיר געשמועסט איז זאגט דער מהר ל אפטער אזוי שטייט די וואכעדיגע סדר ואתה תצוה את בני ישראל ואתה און דו משה רבינו תצוה את בני ישראל איז אין די גאנצע פרשה פון פרשת תצוה וואס אלע יארן און די יאר אויך. איז די יארצייט פון משה רבינו, איז די וואך וואס איז די יארצייט פון משה רבינו שטייט נישט א נאמען, שטייט פארוואס? ווייל ווען די אידן האבן געזינדיגט ביי די עגל, משה רבינו אונזער געטרייער פאסטער האט זיך געשטעלט פארן אייבערשטן און מתפלל געווען, און ער האט געבעטן, ער האט געזאגט אזוי, ואם אז דו ווילסט מוחל זיין פאר די אידן איז גוט, ואם אין, מחיי עמו מספרך, אויב נישט, מעק מיך אויס פון דיין ספר. איז וועגן דעם געבליבן אז איין פרשה אין די תורה שטייט נישט אז אויסגעמעקט זיין נאמען. חמורי קש, משה רבינו האט זיך איינגעשטעלט זיין לעבן, ער זאגט מחיי עמו מספרך, מעק מיך אויס נאר אויסמאכן זאכן פאר אידן, וועגן דעם באקומט ער א שטראף. זאגט אים מהר לב טער, שטייט אין פסוק די אידן האבן געזאגט א ייש השם ברכי בנים א, אז די אידן האבן געפרעגט צי איז נאך דא, משה רבינו געפרעגט צי ס'איז נאך דא און צו האלט מען נאך ביי א ייש השם ברכי בנים צו האלט מען נאך ביי די ברכי בנים פון יש, אם אין אדער אונז האלט מיר שוין ביי די בחינה פון עין וואס איז דאס איז ירושלים וואס דעמאלטס גייט זיין עין עוד מלבדו איז למעשה האבן זיי געזעהן אז אז מען האלט נאך נישט ביי די גאולה ס'איז נאך דא יש די משה רבינו משה רבינו וואס וואס וואס ער

צו משה רבינו האט אונז געגעבן די תורה, ס'ליגט א כח אין משה רבינו אין יעדע איד, איז משה רבינו האט געוואלט פאר אלע דורות משפיע זיין די כח פון אהרן, ביז משיח איז געקומען האט ער געזאגט אז אז אלעס האט זיך צוטון ביז מ'האט צוקומען צו די בחינות פון אהרן, ואם אעיין. אויב האלט אלעס צו טון מיט עיין, און די יעצטיגע און יעצט אין מדבר איז איז מען נישט זוכה, האט ער געמאכט אז די פרשה איז נישט דא זיין נאמען, קומט אויס אז עס איז דא, יעצט איז דא שוין ביי די משה רבינו די ענין פון עיין, אז אין די אין די אין די פרשה פון עיין מיינט דאך נישט אז עס איז נישט גארנישט עס איז נישט דא, און מיט דעם האט ער משפיע געווען אויף אלע דורות אז אידן זאלן קענען צוקומען צו די צו די צו די ענין פון עיין. טייטש שרייב מחייני נא מספרך מחייני נא גיב מיר די מח מספרך אשר כספת פון פון פון די פון די תורה זאל איך עס קענען נעמען. שוין דער אייבערשטער העלפן זאל זיך קענען צוגרייטן צו צו שבת זכור און